Menä goý diýýädim. Daşyndan günde 5 sagat gurluşykda işleýädim. Sebäbi ol döwürler türgenleşik edýäne pul berlenokdy. Mende iýmit ýa-da başga zatlar almaga-da pul ýokdy. Şonuň üçinem işlemeli bolýardym we gurluşykçy bolup işledim. Okuwa-da gidýärdim, türgenleşige-de. Agşam sagat sekizden tä gije sagat on ikä çenli. Hepdede dört gezek aktýorçylyk kursuna-da gatnadym. Hemmesine-de ýetişdim. Hatda bir minudymam biderek gidirmedim. Bu gün meniň şu derejä ýetmegimiň sebäbi hem şular. Ýigrimi ýaşymdakam Londona gidip, Mister Universe bäsleşiginiň iň ýaş türgeni bolmagyma garamazdan, ýeňiş gazandym. Sebäbi meniň maksadym bardy. Eger sen geljegiň hakynda pikir etmeseň, öňüňde belli bir maksat goýmasaň, üýtgeşik alan-galaňyz bolmaz. ABŞ-da adamlaryň ýetmiş dört göterimi öz işinden nägile. Adamlaryň aglabasy öz kärini halanok. Halanoklar, çünki olaryň şol iş bilen bagly maksady ýok. Göwünli-göwünsiz işleýärler, başga iş tapsalar şoňa ymtylýarlar. Şeýdip başga işe ýerleşýärler, çünki güzeran üçin olara iş gerek. Emma olar işe adaty zat hökmünde garaýarlar. Iş diýeniň beýle bolmaly däl, sebäbi beýle işiň gyzygy bolmaýar. Diýmek, adamlaryň diňe dörtden bir bölegi işinden lezzet alýar. Adamlar menden hemişe soraýarlar. Türgenleşik zalyndakam türgenleşýän wagtlarym adamlar soraýarlar, näme üçin beýle köp türgenleşýärsiň? Her gün bäş, hatda alty sagat türgenleşmegiňe sebäp näme? Şonda-da hemişe ýüzüň gülüp dur. Mydama şadyýan. Başga-da edil seniň ýaly köp türgenleşýänler gördük, ýöne olaryň ýüzünden gar ýagýar. Sebäp näme? Öňem aýdyşym ýaly, men maksadyma ýetmäge synanyşýaryn. Maksadym Mister Uniwers bäsleşiginde ýeňiji bolmakdy. Şonuň üçin hem her bir türgenleşigim meni maksadyma ýakynlaşdyrýardy. Maksadyma ýetmek we ony durmuşa geçirmek üçin eden her bir türgenleşigim, galdyran her bir daşym meni maksadyma has-da ýakynlaşdyrýardy. Şonuň üçinem oturyp iki ýüz otuz kile agramy galdyrmaga, iki ýüz otuz kile agramy ýatan ýerimden galdyrmaga, iki müň gezek pres etmäge we beýleki maşklary etmäge howlugýardym. Maksadyňyzy göz öňüne getirmek, onuň yzyndan kowmak adamda höwes döretýär. Her näme edýänem bolsaň, durmuşda bir zady özüňe maksat edinmeli. Özüňize maksat ediniň. Muhammet Ali gaty köp türgenleşýärdi. Men muny ilkinji gezek göremde danypdym. Turganyşyk zalyna sport habarçysy gelipdi. Aly turganyşyp duran mahaly habarçy ala şeýle sorag berdi. Siz näçe gezek pres edýärsiňiz? Al oňa şeýle jogap berdi. Men agyr duýýançam sanap başlamok. Pikir edip görüň. Ol agyr duýýança sanamaýar. Aly haçan-da agyr duýup başlany sanamaga başlaýar. Ine, bu köp türgenleşmek. Eger-de sen köp türgenleşmeýän bolsaň, onda barysy biderek. Diňe türgenleş. Bärde jadyl melhem ýok. Ýa-da jady ýok. Diňe köp türgenleşik etmeli. Diňe köp türgenleşik etmeli. Meniň gaharym gelýär. Haçanda türgenleşik zalyna gidip, günde kyrk bäş minut türgenleşmäge ýa-da fiziki we akyl taraplaýyn özgermäne wagtymyz ýok diýenlerinde. Göz öňüňize getiriň, günde bir sagat taryh okamak bilen, Bir ýylda üç ýüz altmyş bäş sagadyň dowamynda näçeräk maglumat edinip bilerdiňiz? Diňe bir ýylda. Pikirlenip görüň, eger-de siz aýdymçylar ýa-da kompozitorlaryň taryhy barada okasaňyz, näçeräk maglumat edinip bilerdiňiz? Göz öňüňize getiriň öz halaýan biznesiňiz hakynda okaýanyňyzy. Her gün bir sagat. Sizde nähili özgerişler bolardy? Meniň gaharym gelýär. Haçanda adamlar wagtym ýok diýenlerinde, Siziň günde ýigrimi dört sagadyňyz bar. Biz günde alty sagat uklaýarys. We netijede bizde on sekiz sagat galýar. Aňyrda käbirleri kellesini ýaýkap, Men günde alty däl-de sekiz sagat ýatýaryn diýýärler. Alty sagada sygdyryň onda. Netijede on sekiz sagadymyz galýar. Ortaça adamlar günüň dowamynda sekiz-on sagat işeýärler. Işeýän wagtymyz on sagat diýsek, elimizde sekiz sagadymyz galýar we siz bir sagadyňyzy ýoluňyza sarp etýäňiz, belki-de iki sagadyňyzy we ýene-de eliňizde alty wagt galýar. Galan alty sagatda näme edýäňiz? Näme edýäňiz? Iýip-içýäňizmi? ýa-da gowy görünmek üçin sarp edýäňizmi? Gör adamlar bilen gürleşik geçirýäňizmi? Görýäňizmi näçe wagtymyzyň galýanyny? Eger-de siz her günüňizi planlap ýaşasaňyz. Siz şonuň üçin işiňize çynlakaý ýapyşmaly. Men B plany halamok. Sebäbi bize köp zatlardan şübhelenýäris. Bize Bu mümkin däl, sen muny başarmarsyň diýen ençeme adamlar bar. We netijede biz ruhdan düşýäris. Aýdyşym ýaly içimizden başarmarsyň sesleri eşidilip başlaýar. Sen başarmarsyň diýmek, sen başarýarsyň diýmek. Sen muny töweregiňizdäki ruhdan düşüriji adamlara diýmegi başarmaly. Emma sen özüň barada şübhe döretseň, bu örän howply. Sebäbi sen şuny diýersiň. Eger A plan başa barmasa, B plana daýanaryn. I have a fallback plan. I have a plan B. Sen hemme pikirleriňi B plan barada edýärsiň. We şeýlelikde A plan üçin ýeterlik gaýrat etmeýärsiň. Şuny bilmek möhüm. Eger biziň arkamyz daýamaga ýerimiz bolmasa, biz gowy işleýäris. A plandan gorkup, B plana daýanşymyz ýaly, men ýykylsam, meniň arkamy daýamaga zadym bar. Ol maňa kömek eder diýýäris. Bu gowy däl. Adamlaryň daýanara zady bolmasa, Olar gowy işleýärler. Islendik işde hem B plan bolmasa, adamlar üstünlikli bolýarlar. Men size aýdaýyn, mende hiç haçan plan B bolmandy. Men özüm dolylygyna sport ýaryşlaryna berdim. Men özüm dolulygyna Amerikada ýaşamagyň ugruna berdim. Men özüm dolulygyna aktýorlyk ugruna berdim. Men nähili kynçylyk bolsa-da ýeňip geçerin. Men işlärin. Men gaýtalap, gaýtalap işlärin. Tä maksadyma ýetinçä. Edil şu zatlar politika we beýleki zatlarda-da bolupdy. Maňa görä B planyň bolmasy örän howply. Sebäbi sen özüňi başarmaklyga bolan ukybyňdan aýyrýaň. Adamlaryň B plany islemeginiň esasy sebäbi hem olar başarmarny gorkýarlar. Birden men başarmasam we netijede hiç zatsyz galsam. Size bir zat aýdaýyn, başarnyksyz bolmakdan gorkmaň. Başarnyksyzlygyň hiç hili aýyp ýeri ýok. Şol basgançaklardan aşmak üçin siz hökman kynçylyk çekäýmeli. Ýalňyşmaýan adam ýok. Maýkl Jordanyň söhbetdeşlikleriniň birinde oňa Sen haýran galdyryjy, sen taryhdaky iň gowy basketbolçy diýenlerine bize bu hakda aýdyp berseňiz diýenlerine Maýkl Jordan siz diňe ýeňiş hakynda aýdýarsyňyz diýdi. Men iň gowy basketbolçy bolýançam, oýnan NBA oýunlarymda 9000 urgun zaýaladym. Ol şu derejä ýetýänçä oýnan oýunlarynda 9000 urgyny zaýalady. Bu onuň başarnyksyz boldugymy näme? Ýok. Ol taryhda iň gowy basketbolçylaryň biri bolsa-da, 9000 gezek başarnyksyz bolupdy. Düşünýäňizmi? Biziň ählimiz hem başarnyksyz bolup bileris. Bu bolmaly zat. Bolmaýan zat, sen ýykylaňda şo ýerde aşakda galmagyňdyr. Kimde-kim aşakda galýan bolsa, ýeňilen, başarnyksyz bolan şodur. Ýeňijiler ýykylarlar we galarlar, ýykylarlar we galarlar. Siz hemişe ýerinden galanlardan boluň. Şolar ýeňijidirler. Şolar ýeňijidirler. Men figura ýasamak başarnyksyz boldum. Men figura ýasamak ýaryşlaryna ýeňildim. Men güýç galdyrma ýaryşlaryna ýeňildim. Men agyrlyk galdyrma ýaryşlaryna ýeňildim. Meniň halanman musura zyňylan kinolarym hem bardy. Şeýle biderekdiler bilen iň erbet teswirleri alypdylar. Syýasat ulgamynda bolsa birnäçe gizlin saýlawlara gatnaşypdyk. Ýöne başarnyksyz bolduk. Kaliforniýada maňa berlen sesler 28 göterimden pese düşdi. Muňa garamazdan ýene beý geldi we men häkim boldum. Adamlar, biziň hemmämiz hem başarnyksyz bolup bileris. Başarnyksyz bolýan ýerimiz hem bardyr. Bu adaty zat. Başarnyksyz bolmakdan gorkmaň. Eger-de sen başarnyksyz bolmakdan gorksaň, sen has-da ruhdan düşersiň. Özüňi ýitirersiň we birahat bolup gezersiň. Her näme edýänem bolsa iň gowusy bolmak üçin, boks ýa başga bir işde, ýa-da pikirlenişi kywuňda, arkaýyn we aladasyz bolmaly. Diňe rahat bolmaly. Ýalňyşmak adaty zat. Eliňde bolan ähli zadyň we güýjüňi gaýgyrman zähmet çek. Seniň bar etmeli zadyň şol, başarnyksyz bolmakdan gorkma.